تہاکوں تھی گیا سلام ساڑا محبتہ بھرا جتنے وی ساڑے یار دوست احباب ساڑے چینل تے نویں نویں ہن ساریاں کوں تھی گیا خوش آمدید ساڑے نیو ولاگ دے اندر تے پاک ویلیج لائف دے خوبصورت جے نظاریاں دے اندر تے ویور ماشاءاللہ جتنے وی ساڑے یار دوست سنگت احباب ساڑے چینل تے نویں نویں ہن سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل تے جلدی جلدی تساں میرے سو سبسکرائب سبسکرائب میرے سو تہاکوں پیارے جے خوبصورت جے بدلاں دے ویدر چیک کرو ویور بدلاں دے ویدر ماشاءاللہ بڑے پیارے بنے کھڑے ہن خوبصورت جئے بنے کھڑے ہن تے کمال محبتاں ہن تے ویور میں آہداں کہ مولا دا بہت کرم تھیا کھڑا گرمی دی وی بہوں گھٹ ہے گرمی دی جلن تے موسم بڑا پیارا پیارا ہے خوبصورت جئے بادل تساں ڈیدھے پئے ونن بڑے پیارے پیارے اور نظارے دار ہن۔ تے سنگت ماشاءاللہ اساں آ گئے سے کیبن تے صبح صبح تے نظارے بڑے پیارے پیارے ہیں تے لیکن ٹائم ہون تا تھی گئے بہت زیادہ لیکن اساں صبح دے آئے ہویا سے اساں ویلاگ کیتا ہے لیٹ سٹارٹ کیونکہ ویلاگ بناونا ساڑی مجبوری ہے تے ساڑا جو مرضی سمجھ لو تے باقی انشاءاللہ تعالی تو کہ میں اساں پیارے پیارے ویدر تے خوبصورت جے پیارے پیارے نظارے دار ویلاگ لکھے سران دے تے تساں ساڑے نال جڑے رہا سو محبتاں کرے سو پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیاں تے بھرا تعالی تو کو سرائیکی کلچر دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ڈکھے سی رہندا تے چوک سر این سائیڈ دے بالکل خالی ہے چلو کوئی گل نہیں خالی ہے تے اساں کیڑا بھر چھوڑنا ہے تے باقی کرے سو پیارا جے کمنٹ تے تاکو کیویں لگدے ساڑا سریکی نظام تے ساڑا سریکی ویلو کیونکہ ٹوٹل پیور سریکی سریکی کو اساں کرنا ہے انشاءاللہ کامیاب دے کامیابی دے نال ہی پیارے پیارے اللہ پاک دی رحمت دے صدقے اساں اپنی سرائیکی کلچر کوں ہی پروموٹ کرنے حد توں زیادہ۔ اور انشاءاللہ تعالی زندگی بغیر بھرا تہاڈا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا ویلیج لائف دے نظارے ݙاہ ملین کراس کریسی اور تہاڈیاں دعاواں دے صدقے تہاکوں سیلوٹ تھی گیاں مابتا برا اور رہو ساڈے نال تہاکوں ݙکھیسوں پیارے پیارے نظارے خوبصورت جے ویلیج لائف دے تے باقی جڑے رہسو ویور غلطی کوتاہی دی معذرت غلطی کوتاہی سمجھ گیا کرو پیار محبت کرینے باقی ساکوں شوق کینی کوئی اساواں جو اللہ پاک کوں قبول ہوسی اوہ ہی منظور تھیسی ساڑے نال تے باقی جڑے رہسو نال محبتاں کریسو اساں تک ڈیکھے نے ماحول سرائیکی دا اگاں دا چل کے ولاگ دلچسپ کریسو اج دا۔ تے سنگت ماشاءاللہ ولاگ اج دا خوبصورت جیا بندا پے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے بھرا تہاڈا آپ سپیشل پرسن تے ماشاءاللہ جڑے رہا تو ساڈے نال تاکو پیارے پیارے خوبصورت جے ولاگ دکھے سو ویلیج لائف دے پیارے پیارے تے چل دے ہیں ماشاءاللہ چل کے تاکو باہر دا ولاگ انجوائے کرے نے تیاری کیتی کھڑے ریڈی ہیں تے چل کے تاکو باہر دا خوبصورت جے ماحول چیک کرنے سو تے تسا کرو ساڈا محبتاں تے موٹر سائیکل لنگن پے گن شور ڈھیر تھی گئے چلو کوئی گال نہیں باقی مزید چل دے ہیں چل کے خوبصورت جے تاکو ماحول ڈیکھیں نے پیارا جیہا کیونکہ ویدر اج بڑا پیارا خوبصورت جیہا تھی چکا ہے تے ساڈا مجید ملنگ صاحب وی ساڈے نال آ گئے نے تے ایندی سٹوری سنڑو کرو سیں سلام دعا لو ویور اتھاں کو سلام تھی گیا دعا تھی گئی ایڈی ایندی درگاہ میرے کول تھی ہے نا تے سلام دعا کرو ویڈیو دے وچ لو ویور تو کو سلام ہی تھی گیا سبسکرائب فالو شیئر دا بھی آکھ چھوڑو تے اوڈے آکھو نا میرے در لے کیمرہ تے باقی ماشاءاللہ ویور تساکوں ایویں خوبصورت جے پیارے پیارے ولاگ تے خوبصورت جے سرائیکی کلچر دا ماحول ڈگھے سران دے سامنے بادل آئے ہن بڑے زوراں دے زور شور دے مجاہد صاحب بھی ساڈے کول آ گئے ماشاءاللہ حکم کرو سائیں کیویں ٹھیک ہی وے جھولیاں دے چلنا ہے ہاں۔ چلو تاکو چل کے جھولے بھی کھوینے ویور چلدے ہیں تاکو جھولیاں دا انجوائے کروینے پیارا جے خوبصورت جیاں تے باقی دلچسپ ماحول بنن والے مجاہد ملنگ جھولیاں دے بڑا خوش رہندے ہیں ٹھیک ہو گیا تے سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام تے باقی ویور بادل خوبصورت جائے ہوئے موسم ویدر بڑا پیارا بنا ہوئے پرندے بیٹھن تے پرندہ گیا سن لو ساڑھے آکھن دی دیرے چلا گئے تے باقی راؤ نال محبتاں کرو تے مجاہد صاحب تے میں چل دے پہ جھولیاں دے جھولیاں دے چل کے ماحول چیک کروے نے خوبصورت جائے راؤ نال سارے